Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, wann een et ganz einfach wéilt ausdrécken, kéint een iwwer d'Ännerungen, déi am Budget fir 2014 beim Tubak virgesi si soen, Fëmmt fir eise Budget! Wann ee sech d'Aussoe vun eiser neier an aler Regierung zum Thema Tubak ukuckt, muss een engem awer bal eng Zort vun Hypokrisie opfalen. Op der enger Säit gëtt gesot, et misst manner gefëmmt ginn, op der anerer Säit kéinte mer awer net op d'Recetten aus dem Tubaksverkaf verzichten. Am Géigendeel, et sollen nach méi Recetten aus dem Verkaf vun Zigaretten an aneren Tubaksproduite generéiert ginn. Gläichzäiteg sollen awer och weiderhi Suen an d'Preventioun investéiert ginn. Dat ass op den éischte Bléck gutt, wann ee seet, et komme méi Suen eran, mee dann investéiere mer méi an d'Preventioun. Well ëmmerhi bis zu 90 Prozent vun alle Longekriibserkrankunge sollen op d'Fëmmen zeréckzeféiere sinn. Awer och Häerz-Kreeslafkrankheeten an och aner chronesch Krankheete si méiglech laangfristeg Konsequenzen. An da komme mer erëm op dat zeréck, wat mer haut schonn eng Kéier gesot hunn, Zesumme mat engem Mangel u Beweegung an enger ongesonder Ernärung ass d'Fëmmen domat de gréisste Risikofacteur fir chronesch Krankheeten an e virzäitegen Doud. Dofir ass et passend, datt mer déi zwou Diskussiounen haut zesumme féieren, souwuel déi iwwert d'Obesitéit wéi och déi iwwert d'Fëmmen. Dowéinst gi reegelméisseg grouss Campagnë gemaach, also ech mengen grouss Campagnë géint den Tubakskonsum. D'Leit sollen dozou ermontert ginn, fir manner ze fëmmen, respektiv ganz domat opzehalen. An dat ass och nëmme richteg esou. D'Preventioun ass beim Tubak extrem wichteg an all Cent, dee mer grad bei de Jonken an d'Preventioun investéieren, ass gutt. investéiert. Dofir fuerdere mir Piraten déi nei Regierung och op, fir nach méi a punkto Preventioun ze maachen, grad bei deene Jonken. An ech denken do virun allem un déi nei Produiten. An ech si frou, datt ech haut just virun der Sëtzung nach eng Äntwert op meng Question parlementaire krut, wou ech gefrot hunn, ob dann eppes geplangt soll sinn. Bon, et huet mech awer e bëssen op mengem Honger sëtze gelooss, virun allem well se iwwer d'Mëtteg Stonn komm ass. Dofir hunn ech eng Motioun matbruet, wou mer ënnert anerem fuerderen, de Verkaf vun Nikotinproduiten, wéi zum Beispill Nikotinsäckelcher u Mannerjäreger ze verbidden a méi streng Kontrollen an Zukunft ëmzesetzen. Merci, Här Clement. Nieft der Preventioun seet awer dann de Finanzminister op där anerer Säit, Lëtzebuerg kéint a sengem Budget net op d'Recetten aus dem Verkaf vun Zigaretten an Tubaksproduite verzichten. Deen. Dee Finanzminister, deen a sengem fréiere Liewen als Deputéierten nach 2022 hei ugeprangert huet, datt d'Ënnerscheeder fir e Pak Zigarette vu Lëtzebuerg par rapport zu eisen Nopeschlänner an de leschten 12 Joer explodéiert sinn, ech zitéieren en, Ech verstinn net, datt den Differentiel ëmmer méi grouss gëtt, wann et ëm d'Gesondheet vun de Leit geet. sot den CSV-Deputéierten deemools. Do huet et dann och nach geheescht, Zitat, Mir als csv sinn eis bewosst, datt een abrupt weder op d'Recettë vum Sprit nach op d'Recettë vum Tubak ka verzichten. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, Kéint ee bal soen. Dat ass och en Zitat, fir et direkt gesot ze hunn, net datt ee seet, ech hätt plagiéiert. Wéi den Deputéierte Roth deemools richteg gesot huet, hat den Direkter vum Enregistrement nämlech viru Schmuggler a Geldwäscher gewarnt. All déi Bedenke schéngen awer op eemol als Finanzminister Roth wéi fortgeblosen. An och bei der LSAP geet een elo an déi entgéintgesate Richtung, huet et an der Regierung am Amt als Gesondheetsministesch nach geheescht, Mir erhéijen d'Präisser net. Esou gëtt am Januar eng Coupé gestallt, ob d'Regierung dann elo wëlles hätt d'Präisser ze erhéijen, well, ech zitéieren, Rëm en Zitat, De Präis, déi beschte Waff géint d'Fëmmen ass. Wéi den Deputéierte Rot sot, d'Präisënnerscheeder sinn an de leschten 12 Joer explodéiert an deementspriechend hat een als LSAP 10 Joer Zäit fir hei eppes ze änneren, wann ee gewollt hätt. Mee natierlech huet een dat no zwee Méint an der Oppositioun schonn erëm hannert sech gelooss. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir Piraten sti weiderhi fir de. Jo, bëlleg wéi Zigaretten ënnert enger LSAP-Regierung. Genau, Här, Här Di Bartolomeo, genau esou bëlleg ass et. Mir Piraten stinn um Ballkopp weiderhi fir de fräie Choix fir déi Erwuessen. Jidderee soll eng informéiert Decisioun kënnen huelen. Mir stinn awer och fir de Schutz vun eiser Jugend. Mee dës an déi lescht Regierung si sech net eens. an deenen zwou Séilen, déi an hirer Broscht wunnen, an dofir gëtt et keng Verschäerfung, keng drastesch Präiserhéijung. Nee, mir huelen awer gären d'Geld vun de Leit, fir de Budget iergendwéi ze stäipen. Ech soen iech Merci.